Salam mehriban ildeşler we kadyrly dostlar. Men Izzat Aladin. Ýene Ýalkym TV kanalynda täze program bilen siz mehriban doganlarymyzyň huzuryňyzda karar tapdym. Umyt etýän hemmeleriňiz sag salamatlyk ýaşap ýören bolsaňyz diýip. Dostlar hemmeleriňizden ötünç dilýän. Geçiriň meni sizleri ta bu günlere çilli ýeke goýdum, ýalňyz goýdum. Ýöne meniň hem bir mejburyýetligim bardy. Biraz aladalarymyz bardy. Alada diýende şahsy alada bolup biler. Hem-de bizleriň okulda, uniwersitede Pantunda synawymyz bardy, imtihanymyz bardy. Mana men häzir imtihana barýan. Ahyr iň soňky imtihanym bolmaly bolýar soň gutarýar. Ondan soň sizler bilen her gün öňki ýaly programlar bernamalar dolup paýlaşyp durarys. Sizlerem näme nazarlaryňyz bolsa bizlere aýdyp duruň dostlar. Meni hem ýeke goýmaň. Geçiriň men sizleri ýeke goýdum. Ýöne uzurymy aýtdym sizlere. Onda dostlar Sizler meňe aýdyň meşwere beriň. Biz biziň indiki gelejek wideolarymyz, programmalarymyz, bernamalarymyz nämeniň hakynda bolsun, näme baradan bolsun, ony bizlere aýdyň. Bizler şonuň hakynda wideo dolarys. Ýöne şunçalygy ýene size tikrar edip aýdaýyn. Ýalkym TV Ýalkym TV kanalynda diňe türkmençilik, türkmenleriň serheňi, kultury, resmi-rawajy, däbi-dessurlary aýdylmaly bolýar. Ýalkym TV-de syýasy ýa diplomatik bölümlerinde onuň bagşylarynda hiç bir faaliýet edilmeýär, görkezilmeýär hem. Bizler diňe türkmençilik diýip çykan türkmençiligi, türkmenleriň däp-dessuryny dünýä görkezmek üçin. Türkmeniň serheňini däp-dessuryny ösdürmek üçin amaç aldyk. Biziň hedefimiz, amacymyz şeýledir. Onda dostlar, men biraz gijigip barýan. Tizrak ýörimäm gerek. Ondan soň baraýyn. Imtihanymy bereýin. Synawymy bereýin, gutaraýyn inşallah. Gazanaýyn, doa ediň. Ondan soň arkaýynçylyk bilen sizler bilen hemme programlary öňe alyp gideris. Dostlar, wideo düzüw çekilip bilenokdyr, bilýän. Hany men e, uniwersitete barýaryn diýip Elimde selfi stegem almandyryn. Ondan soň maýklarymam almandyryn. Gel sizlere subut bolar ýaly selfi steg bolmasadam meniň maýklarym bolmasa hem şul ýagdaýy wideoa geçireýin diýdim. Bilemok sesim düzüw barýamy sizlere baranokmy. Köşk edip gaty geplejek bolýan. Onda bolsam şo görünýän meniň uniwersitem bolýar. Baraýyn. Has ýakyn galdy. Ondan soň öýüme ýakyn dostlar. Şoň üçin ulagam binemok. Maşyn ýok. Beýleki zatlara münjek bolamamok ýakyn boldugy üçin. Bolýa dostlar ýene ýakyn baramsoňam eger mümkin bolsa wideo çekerin. Bolmasa bolsa häzir hudaýarlaşmaly bolaryn. Ine dostlar, uniwersiteme ýakynlaşdym. Gerçi öňler bildiremokdym nirede. Indi okumy gutarjak bolýar-a. Onuň üçin sykynty bolmaz, kynçylygy bolmaz diýip, indi wideoa geçirdim. Bu ýerden geçmeli däldim ýöne bir ýol geldim. Ýene-de Bolýar dostlar, indi men

Türkmen milli daşagynda ýaşaýar. Sag boluň içeri geldik. Men ýokaryk çykýan dostlar. Menzil isteýan muny. Iç garas. Näçinji gat diýip soraýarlar. Dördünji gat mana bul diýdim. Bu ýerde liftem bar-da, liftten çykmaýarsanma. Meniň imtihan berjek synpym şu bolmaly. Emele içeri dükem bar. Halas, halas imtihan. Imtihan gutardy, bitdi. Ýene bir gezek salam dostlar. Ýa-da aýdyşym ýaly, eger mümkin bolsa, pursat bolsa, içeride hem wideo çekeris, sizler bilen bile paýlaşarys diýdik. Sizler gördüňiz, imkan berdik, synagdan geçdik. Içeride köp wideo dolmaga rugsat berilmeýär kinoga. Şonda hem. Parçany, kagazy bereninden soň, men biraz wideo çekip aldym. Dostlar, indi bolsa bizleriň ukumyz gutarýar. Bizlere hem pursat köp bolýar. Sizler bilen her dürli wideolary, türkmençilik hakynda, türkmenleriň däp-dessurlary hakynda wideolar çekip durarys inşallah. Dowamy bolar. Dostlar, sizler hem kommentde bizlere ýazyň. Türkmençilik hakynda, türkmenleriň haýsy däbe-dessuryny, haýsy ýitip barýan däbe-dessurlaryny, serheňlerini wideoa geçireli. Bizlere ýardamçy boluň. Dostlar indi görä bizler köp gelmeýäs. Monograf üçin geleris biraz, diplom üçin geleris, mählelerimize geleris. Başga işimiz köp düşmeýär. Inşallah hemişe siziň bilen bolarys pursatymyz bolup durar sizler bilen video çekmege. Dostlar onda muny hem video çekdigimiziň sebäbi şol ki sizler hani bilen siziň huzurunuzdan gaýra hazır bolup Ýalkym TV-de görünip bilmedik. Şonuň üçin subut bolsun diýdik. Sizler gördüňiz dostlar, melamatlykdan halas bolýar. Onda wagtyňyz köp almaýan. Inşallah gelejek wideolaryň intizarynda boluň. Onda wagtyňyz köp almaýan. Ýene ta gelejek wideoa çenli hemmeleriňizi Gudratly Güýçli Allatagala tabşyrýan. Nide bolsaňyz hoş sag boluň Alla ýarlaryňyz bolsun.